as eins de ferlerne soannen, mar we hiene it benammen oer de jongere broer, dy't útnaaid wie, mar doe wer thús kaam nei syn heit. De jongfeint woe net thús bliuwe, want dy woe frijheid ha en dy woe wille hawwe yn it libben dat hy hie de euvele moed om syn heit it erfskip jild te freegjen en om dan him de rêge ta te kearen, him en syn âldere broer. En my tinkt dat de earste tiid dat er tige de wille hie en tocht dat er it bêste dien hie. Mar it duorre net sa lang, want hy smiet it jild mar om him hinne en doe't dat op wie, doe wie der in hûngersneed en doe rekke alles op. en sadwaande kaam er tige yn 'e benearing. En dêrtroch koe er ek wer by de besinning komme en sjoch syn heit hoe't er wierlik wie. En doe hie er ek de moed om himsels te fernederjen en wer nei hûs te gean, om te sjen oft heit him noch hawwe woe.

Dan, as se blombollen krije te iten, realisearje se har dat der earne in heit is dy't se har dizenich heugje kinne. En wannear't se einliks wer nei hûs ta gean, yn 'e ferwachting in doarfeger foar him te wurden, ynstee dêrfan jout er se in keninklike behanneling. Dat is it ferhaal fan 'e ferlerne soan. Keith Green, O ja, doocht dat wol? Is it net sa dat Jezus hjirre it ferbûnsfolk tasprekt, it folk fan Israel? Is it dan net sa, sa waard my ferteld doe't ik jong wie, dat dit ferhaal is oer en foar minsken dy't hikke en teind binne yn 'e kristlike gemeenskip? Ja, dat it allinnich mar oer ferbûnsbern giet. De oaren, dy't berne en teind binne bûten dizze mienskip, ja, dat binne de ferwurpenen, want dy binne dochs net útkeazen, dy hearre net by it ferbûn fan de leafde fan ús God. Wy wolle dit no fierder útplúzje yn dizze searje. En dêrom begjinne we oare kear yn Genesis en fan Genesis geane we nei Jezus ta. Wy begjinne by Noach nei de grutte wetterfloed en fan dêr geane we nei Paulus nei de Pinksterdei. We sille in soarte droneflecht meitsje oer de hiele skiednis en sa de punten te ferbinden dy't we tsjinkomme om in begrip te krijen oer Gods ferbûn mei de hiele skepping en sadwaande mei alle minsken. Ja, it is yn Gods leafdefolle soarch foar syn hiele skepping dat er syn eigen Soan jûn hat om syn keninkryk wer yn oarder te meitsjen. Dat stiet der yn Johannes trije, it sechstjinde fers. My tinkt der is mar ien genedeferbûn troch de skiednis hinne en dat begûn al yn dy âlde tiid, mar dat is troch de iuwen hinne útwreide en grutter en better wurden. En yn dat ferbûn jout God syn grutte genedejeften foar alle minsken, mar dan ek ferplichtingen. Oan 'e ein fan dizze yntroduksje wol ik jim noch in ferhaal fertelle oer de tiid dat wy yn Sina wienen. It wie âldjiersjûn en it wie sa'n bytsje it jier twatûzen tsien en wy sieten yn in lyts doarpke yn 'e bergen dy't by de Razjende Rivier te finen binne. En oan 'e ein fan it doarp dêr stiet in tsjerkegebou. En op 'e foarkant fan it tsjerkegebou dêr binne wurden en Sinese karakters skildere. En as wy sjogge nei de Sinese karakters, dan kinne wy lêze dat God hâldt fan de minsken fan de ierde. No dizze âldjiersjûn wolle myn frou en ik ek yn 'e tsjerke wêze by de gemeente fan ús Heare Jezus. De bergen binne tsjuster, mar it ljocht skittert oeral fan it fjoerwurk en der binne ek grutte knallen en knetterjende gelueden dy't harren echo's smite troch de bergen. Mar fan de lytse berchpaadsjes, oft se no omheech komme of nei ûnderen geane, sjogge wy minsken mei ljochtsjes yn kleurige klean nei de tsjerke gean om sa mei-inoar en mei God it jier te besluten. En dêr wolle wy ek by wêze. Want wy wolle dit erfare en de Geast fan God erfare, wy sitte mar in bytsje efterôf Achter alle oare minsken, want wy fersteane der dochs gjin wurd fan. Op 'e ein komt der noch ien man nei binnen en efter him folget trou syn hûn. De man sjocht it net. Hy giet linksôf de rige yn wêr't de manlju sitte en de hûn bliuwt stean, dan Dat ik druk syn kont nei ûnderen en sis, Gean mar sitten, ju. En dan boech ik my oer en flusterje de hûn ta, Do bist ek wolkom hjir. It doocht net wat der foar op 'e tsjerke stiet. God hie net allinnich de minsken fan 'e wrâld sa leaf dat er syn Soan stjoerde, de hiele skepping hie er leaf, ek alle bisten En dêrom hearsto der ek by, sit der mar net oer yn. Ik hoopje sa dyn ynteresse wekt te hawwen foar dizze tredde searje oer it ferbûn, Gods jeften en ferplichtingen foar alle minsken yn de wrâld. En dêr wolle wy ús op rjochtsje yn dizze searje, It kin wêze dat de kommende moanne dat ik it net elke wike oan tiid ha om in nije episoade derop te setten, want ik haw ek oare ferplichtingen dizze tiid en dat moat ik eins ek neikomme. Mar ik soe sa sizze,